Üstesi üstünde ýekeje ot bitmesin. Nähili ähmiýetsiz bolsa bolsun, toprak döwletiň özenidir. Hiç kime berilmez. Türkmenleriň ilkinji hökümdary Mete han. Beýik Hun imperiýasy. Gurluş döwri, biziň eramyzdan öňki iki ýüz ýigrimi, ýykylyş döwri, biziň eramyzdan öňki elli sekiz. Guran, Teoman, paýtagty, Ötüken, dili, hun türkmençesi. Orta asyrda türkmen göçleri döwründe göçe goşulman Orta Aziýada galyp, Orta Aziýanyň gündogarynda Orhun we Selenge derýalarynyň töwereginde toplanan we Hun ady berlen bu türkmenler Hytaýyň demirgazygyna tarap ýaýrapdyrlar. Orta Aziýada ilkinji türkmen häkimiýeti hunlar tarapyndan guruldy. Hun türkmenleri Orta Aziýada Beýik Hun, Orta Ýewropada Ýewropa hunlary, Demirgazyk Hindistanda ak hunlar ady bilen üç aýry ýerde we aýry zamanda syýasy döwletleri döredendikleri görülýär. Bilinýän taryhyň ilkinji uly türkmen döwleti Beýik Hun imperiýasydyr. Hunlar baradaky ilkinji maglumat biziň eramyzdan öňki üç ýüz on sekizinji ýylda hytaýlylar we hunlaryň arasyndaky ylalaşykdyr. Hatda Hytaý diwaryny Hytaýyň hökümdary Sih Huan Ti Biziň eramyzdan öňki iki ýüz on dörtde beý gelýän täze güýç bolan hunlaryň ýagmalaryndan gorkup gurdurýar. Teoman, hökümdarlyk eden döwri biziň eramyzdan öňki iki ýüz ýigrimi we iki ýüz dokuz aralygy. Hunlaryň ilkinji hökümdary Teomandyr. Ol barada Hytaýyň maglumatlarynda Tuman ady bilen geçirilýär. Ol biri-birinden aýratyn türkmen obalaryny birleşdirip, taryhdaky ilkinji türkmen birleşigini döretdi. On bir ýyl hökümdarlyk eden Teomanyň döwründe türkmen goşunlarynyň eziji güýjüniň garşysynda Hytaý diwarynyň hem kän bir ähmiýeti galmady. Teomanyň iň uly ogly we tagtyň geljekki eýesi Metedi. Ýöne Teomanyň ikinji hytaýly aýalyndan ýene bir ogly bardy. Metäniň öweý ejesi onuň ýerinde tagty öz ogluna galdyrmak isleýärdi. Hut şul sebäpden ol Teomany ogly Metä garşy hemişe doldurýar. Teoman şol döwürde güýçli mongol-tunguz bileleşigi bolan ýüweçileri basyp almak isleýärdi. Aýalynyň hem sözüni diňlän Teoman ogluny ýüweçilere ýesil berýär we olara uruş yglan edýär. Metäniň ýüweçileriň elinde näçe wagt galandygy belli däl. Ýöne pursadyny tapan Mete bir at ogurlaýar we olaryň ellerinden gaçyp, kakasy Teomanyň ýanyna gelýär. Gaýdyp gelenine kakasy näçe begenip bilmese-de, oglunyň güýçli duşmanlarynyň elinden ýeke başlygyna gutulandygy ony guwandyrýar. Teoman oglunyň emrine on müň atly goşun berýär. Bu ýerde bir maglumatyň wajyp orny bar. Mete han syýkylyk okuny ilkinji oýlap tapan hökümdardyr. Ol esgerlerine Men okumy nirä atsam, sizem şol ýere atyň! Diýip, buýruk berýär we okuny iň gowy görýän atyna atýar. Ýöne esgerlerden käbiri Metäniň atyna ok atmaga çekinýär. Netijede atmadyk esgerleriň hemmesi öldürilýär. Ikinji gün okuny içinde iň halaýan aýaly oturan wagty, öz çadyryna bakdyrýar we atýar. Özi bilen ok atmadyk esgerlerini öldürýär. Üçünji gün kakasy bilen awa giden Mete han okuny kakasyna tarap öwrüp atdy we onuň bilen bile on müň esgeri hem bir hatarda ok atdylar. Şeýlelikde Mete han hem hun tagtyna geçýär, hem-de öweý ejesiniň sözi bilen özüni ýuwaçilere ýesir beren kakasyny öldürýär. Mete han öz kakasynyň bir aýalyň sözi bilen hereket edeni üçin ony hökümdar hökmünde tanamady. Ol diňe munuň bilen çäklenmän, hytaýly öweý ejesini we jigisini hem öldürýär. Mete hanyň hökümdarlyk eden döwri biziň eramyzdan öňki iki ýüz dokuz, bir ýüz ýetmiş dördünji ýyllar aralygy. Biziň eramyzdan öňki iki ýüz dokuzynjy ýylda hytaý maglumatlarynda Mao Tun ady bilen geçýän Mete dünýäniň iň disiplinli goşunyny gurýar. Ýöne mundan başga çäresi hem ýokdy. Sebäbi onuň daşy duşmanlardan doludy. Onuň goňşulary günortada Hytaý imperiýasy, günbatarda ýueçiler, gündogarda tunghulardy. Mete han birinji urşuny mongollaryň ata ýurtlaryndan tunghular we ýueçileriň tarapyna edýär. Türkmen goşunynyň eziji güýjüni görkezen Mete ýeňiş gazanan tarapda bolýar we Ýüpek ýolunyň kontrolyny ele alýar. Şeýlelikde Mete ýigrimi alty sany hanlygy Hun imperiýasynyň düzümine goşýar. Ýöne ol iň agyr synagyny hytaýlylara garşy biziň eramyzdan öňki iki ýüz birinji ýylda Tatung-Fu, ýagny Hytaý sanlygy urşunda we iki ýüzünji ýyldaky Baý Deng söweşinde berýär. Tatung Fu söweşi, ýagny Hytaýyň sandygy, biziň eramyzdan öňki iki ýüz bir. Imperiýasyny güýçlendiren hökümdar gözüni Hytaýyň ýerlerine dikýär. Hytaý ýaly köp ilatly imperiýa bilen uruşmak aňsat däldi. Şoň üçin Metäniň plany şeýledi. Uzak ýörişli uruşyň ýerine, başda duşmanyň üstüne ýöräp, Soňam gaçýan ýaly görnüp, duşmany öz hereket meýdançasyndan çykaryp, ony ýok etmekdi. Mete han goşunyny Hytaýyň çägine geçiripdi. Ýöne goşunyň esasy bölegini Tatungfunyň gündogaryndaky daglaryň arkasynda gizledi. Kiçiräk goşun bolsa, hytaýlylar bilen doly urşa girmän, yza çekilýän ýaly pikir döretmelidi. Ýöne gyş gelipdi, erbet howa şertlerinde hytaýlylaryň duşmany kowalamadygy hem mümkindi. Şonuň üçin Mete han Maýy galasynyň daşyny gabaýar, galanyň strategik pozisiýasy gowudy ondan peýdalanmak niýeti bardy. Hunlaryň gabaw güýji pesdi, sebäbi hun medeniýetinde asla gala ýokdy. Maýy galasynyň ýolbaşçysy han imperator Kuatiden ýardam soraýar. Ýöne imperator özüni duzaga çekjek bolýandyrlar diýip pikir edip kömege barmaýar. Netijede han Maýy galasyndan çykyp, Mete bilen ylalaşýar we öz goşunyny onuň goşuny bilen birikdirýär. Mete han öz islegini alýar. Kaoti bolsa Maý galasynyň tabşyrylmagyna gahar edip, ýüz ýigrimi müňlük esgerli goşuny bilen Metäniň üstüne tarap ýola çykýar. Mete han öz goşunynyň uly bolmadyk bölegini Kaotiniň üstüne iberýär. Singang-fuda sataşan goşunlaryň arasynda kiçiräjik uruşdan soň, Mete hanyň goşuny urşup gyzyşmaka yza çekilýär. Muny gören Kaoti urşy ýeňmek isleginiň agyr basmagy netijesinde demirgazyga tarap kowalap başlaýar. Ýöne Mete hanyň söweş taktikasyndan habary bolmadyk hytaýlylar hunlaryň goşunynyň yzyndan ýetendigine begenip has-da dogumlanýar. Mete hanyň goşuny urşa doly girişmänsoň esgerlerinde ýadawlyk ýokdy. Olar özlerine berlen buýrugy ýerine ýetirip, duşmany öz goşunlarynyň arasyna çekdiler. Öz goşunyny dört bölege bölen Mete han, Hytaýyň goşuny özlerine golaýlanda, ony dört tarapdan gabaýar we ýüz ýigrimi müň esgerli goşun az wagtda ereýär. Urşuň soňunda Tatung obasynda uly goşundan yza hiç zat galmady. Hytaý imperatory bolsa gaçyp Peteng galasyna sygynýar. we MIT-niň şertlerini kabul edýär. Bu şertnama görä Hytaý imperiýasy öz prinsessalaryndan birini Hun hökümdaryna bermeli we her ýyl salgyt tölemeli. Tatung Fu söweşi türkmen uruş taktiki zehininiň özlerinden uly goşuny nädip ýeňmegi başarandygyny görkezýär. Baýdeng söweşi, biziň eramyzdan öňki iki ýüzünji ýyl. Baýdeng söweşi biziň eramyzdan öňki iki ýüzünji ýylda hunlar bilen hytaýlylaryň arasyndaky iň uly söweşdi. Ýöne hytaýlylar Mete hanyň söweş taktikalaryny birinji Tatung Fu söweşinde öwrenmedik bolmagy gaty ahmal. Sebäbi baý deňkdäki söweş hem başyndan soňuna çenli birinji söweşiň kopýasydy. Uruş Hytaýyň hökümdary Gaozu we Hun hany Mete hanyň arasynda geçdi. Mete han talaňçylyk görnüşinde Hytaýyň çägine goşunlaryny geçirýärdi. Ýöne onuň maksady diňe bir talamak däl, hytaýlylaryň gözüni gorkuzmak we olary içgin öwrenmekdi. Talaňçylyklaryň soňy gelenokdy. Bu bolsa hytaý imperatory Gaozuny halys ýat edipdi. Ol güýççi söweşçi hem-de hökümdardy. Metäniň özi ýaly hökümdaryň imperiýasyny kiçeltmäge rugsat berjek däldi. Herekete girişen Mete Hytaýyň demirgazygyndaky Maý galasyny gabady. Şol wagtlar galany goraýan serkerde imperatoryňam garyndaşy bolan prins Han Sinni. Ol galany näçe gorasa-da, uzak wagtlyk Hun gabawy ony we esgerlerini ruhdan düşürdi. Han Sin Gaozudan kömek sorady, wagtynda gelmeseler Mete hana baglylyk görkezjekdigini aýtdy. Ol şeýle-de boldy. Han Sin Mete hanyň şertlerini kabul edip, oňa baglylygyny görkezdi. Muňa gahary gelen hytaý hökümdary ägirt goşun bilen Metäniň garşysyna çykdy. Mete öz goşunlaryny daga tarap yza çekýär we ýolda hytaýlylara degişli ýerleri ýagmalaýar, bu bolsa Gaozuny hasam gaharlandyrýar. Aslynda Metäniň isleýän zady başyndan bäri şody. Olar demirgazyga gitdigiçe, howa sowady, şonuň üçin sowuga taýynlykly hun goşuny ejir çekmedi. ondan zyýan çeken gyşa uýgunlaşmadyk hytaý goşunyny. Onsoňam hytaýyň goşuny halkdan öwrülen taýynlyksyz pyýada goşunyny. Olaram sowukda hunlary kowalap has-da ejizlediler. Okçularynyň barmaklary sowukdan işlemejek ýagdaýa gelipdi. Ýagny goşun söweşip bilmejek ýagdaýa geldi. Bu Metäniň planynyň diňe birinji bölegidi. Ikinji böleginde bolsa hunlar gözden gaýyp bolup ugrady. Gaozu ýa şunça azapdan soň yzyna gaýtmaly, ýa-da özlerinden az goşuny bolan hunlaryň jezasyny bermelidi. Şonuň üçin ol güýçli birliklerini ýanyna alyp, hunlaryň yzyndan ýetmegi pikir etdi. Ýöne goşunyň ikä bölünmeginiň zyýanyny çekjeginden habary ýokdy. Yza çekilip barýan Mete han goşuny bilen birden durup, yzyna öwrülýär we hytaýlylaryň üstüne hüjüm edýär. Baýdeng galasynyň golaýyndaky bu duýdansyz çozuşyň garşysyna hytaýlylar alňasady we aýaga galyp bilmedik goşunyň ýeňilmekden başga çäresi galmady. Bu uruşda ulanylan ýalandan yza çekilme taktikasy nesiller boýy türkmen goşunlary tarapyndan ulanyljakdy. Hytaý imperatory aljyraňlyk bilen gala sygyndy, Mete han pursadyny elden bermän, galanyň daşyna gabady. Ýedi günlük gabawdan soň, Hytaýyň imperatory, ýeňlendigini boýna alyp, Mete hanyň ähli şertlerini kabul etjekdigini aýtdy. Mete hanyň özi hem ylalaşyk isleýärdi. Sebäbi ol uruşda ýeňse-de, az sanly goşun bilen Hytaýy dolulygyna basyp almajagyna gözi ýetýärdi. Şol sebäpleň olaryň ýüregine salan gorkusy hem-de aljak salgysy onuň üçin ýeterlikdi. hem-de ol Hytaýyň ýerlerini alan ýagdaýynda-da, Hytaý ýaly köp ilatly ýurduň arasynda türkmenleriň garyşyp ýok bolup gitmegi mümkindi. Mete han Gaozu galadan çykyp barýan wagty galanyň iki gapdalyndaky esgerlerine oňa ok çekmegini buýurdy. Şol wagt Hytaý imperatoryň ýüregindäki galan gorky onuň ömrüniň soňuna çenli ýetjekdi. Kýok döwri. Biziň eramyzdan öňki bir ýüz ýetmiş dört, bir ýüz altmyşynjy ýyllar aralygy. Mete han nähili güýçli hökümdar bolsa-da, onuň hem ölümiň garşysynda çäresi ýokdy. Mete hanyň ölüminden soňra ýerine ogly Kiok geçdi. Kiok kakasynyň ölüminden soň aýaga galan ýüweçileriň üstüne ýöriş edip, olary günbatara tarap sürdi. Hunlaryň garşysynda durup bilmedik güweçiler günbatara göçüp, birinji ýüz ýylda häzirki Afganistan, Pakistan we günbatar Hindistanda Kuşan döwletini gurdular. Kýok biziň eramyzdan öňki bir ýüz altmyş altynjy ýylda Hytaýyň üstüne çozup, paýtagtyndaky imperatorlyk saraýyny ýykdy we syýasy bileleşik üçin hytaýly prinsessa bilen öýlendi. Ýöne syýasat üçin edilen Bu birleşikler köplenç döwletiň zyýanynady. Sebäbi gelen prinsessalar ýanlary bilen kömekçi diýip getirýän adamlary döwletiň syrlaryny öwrenip, ony öz imperatorlaryna ýetirýärdiler. Künç Hin döwri. Biziň eramyzdan öňki bir ýüz altmyş, bir ýüz ýigrimi altynjy ýyllar. Kiokdan soňra Hun tagtyna ogly Künçin geçdi. Hytaý bu döwürde ekonomik taýdan has-da güýçlendi. Hytaýyň maksady Ýüpek ýoluna ýeke eýe bolmakdy. Hytaý munuň üçin öz prinsessalaryny Hun begleriniň arasynda uruş döretmek üçin ulandy. Şeýlelikde içki uruş başlady. Käbir begleriň Hytaýdan hemaýat soramagy, Hun, Hytaý uruşlaryny has-da güýçlendirdi. Bu uruşlar belli bir derejede Beýik Hun döwletiniň ýykymyny başlatdy. Kun Çiniň ölüminden soň, tagt uruşlary bilen bu döwür has-da çaltlaşdy. Hytaýlylar olaryň peselmegi bilen salgyt bermegini hem kesdi. Ahyrynda biziň eramyzdan öňki altmyşynjy ýyllarda Ýüpek ýoluna-da doly ýagdaýda Hytaý eýe boldy. Kun Çinden soňra Hun tagtyna Hohan Ýeh, biziň eramyzdan öňki elli sekiz, otuz birinji ýyllarda dolandyrdy. Ýöne hökümdarlyk häsiýetleri doly ösmedik bolmagy gaty ähtimal. Sebäbi ol Hytaýyň hemaýasynda ýaşamakdan başga çäre ýok diýip pikir edýärdi. Ýöne jigisi Çiçi bu pikirde däldi. Ol munuň ýaly utançly zady etmejekdigini aýdyp, Kohanýehi hökümdar hökmünde kabul etmeýändigini aýtdy. Munuň netijesinde imperatorlyk ikä bölündi, Gündogar hunlary we Günbatar hunlar. Biziň eramyzdan öňki elli sekizde bolan bu waka Beýik Hun imperiýasynyň ýykylmagyna giň derejede zemin taýýarlady.